लहिरामे जा कऽ बैसल छी गुबदी मारि कऽ एतऽ खेतमे सभटा मूंग झरै है कऽ आइ बिरार बाउग नहि भेलै हन कऽ आइ आ बूढ़ भऽ कऽ अपने से हम खाना पीना बनबै छी हाथ पैर झरकबै छी कऽ आइ आ ओ जोन कट्टा छड़ा कुछो नहि करै है कुछो नहि आइ तोरा बियाह सही नहि करबी गे हूँ? एह, पाँच लाख रुपया दे तब करबी तो ओकरा बियाह तऽ ओहि छोड़ाके बियाहो नहि होतै एनाहिते जुअनका कुमारे बौएतौ आ छिछिएतौ का जे बढ़िआँ लड़की खोजि कऽ रखने छै बढ़िआँ हँ पढ़ल लिखल है का इंटर पास है लड़की इंटर पास है का अभी तब ने बात विचार कऽ हम जेबै तू नहि छी तऽ हमरा घर छोड़ि कऽ कतहु नहि जायल होइ है माल बकरीके से देखय पड़ै है का मूँग खेतमे जा कऽ से मूँग तोड़ै छी अकेले

अरे पोता रे हम तो जेबे करू तोरा घर हम कोनो रहो लागी आयल छियो रहो लागी आयल रे, छियो हम- अपने चल जा तोरा घर जे से हमर मम्मी गाम गेल है हमर पापा घर पर नहीं चल जो तू तो कह रहल छु ने तोर मम्मी गाम गेल छौ आ तोर पापा नै छौ के मक्का छौ ई नै मक्का। तोरा लड्डू खिया के पीस के जो ना के कथी भन बनाय छि तू अरे पोता रे अपना घरे अपन गोसाई के प्रसादी चढ़ेलिए तो कहलिए सौंसे गांव में बांट दी छी आ सबसे पहले कहलिए अपन बनकुआ पोता के द दी छी लड्डू एकरा बड़ पतरा बड़ पसंद है लेकिन हम नहीं खेबो रे हमर बनकुआ पोता रे रे कोता भगी छा पोता हमर देखिए रे लाना रे देखिए दिया के हम दिया बुढ़िया तोरा कह रहल छु ने तो हम तोर वाला लड्डू नहीं खेबो तो तू किया हमरा पीछे कर रहल छी चल जो हमरा अंगना से चल जो छबिया छ छबिया छ तिहन के पेसबू तो रही तू फेन देखी

आ ते दुआरे बेहोश भए रही का जरूर कुछ ना जे कुछ ने कह कर जे एकरा खिया देलकै कुछ ना कुछ कह के खुआ देलकै हमरा बेटा के हे भगवान आब की करू हम की करू ओ धोछिया मौगी हमर बहू जे लैरा में जाके बैसल है का आय। आ हमरा बेटा के देखियो या की भ गेलै की करू की नहीं से नहीं जरा केकरा कहिए हम केकरा कहिए अपना घर में तक कोई नहीं है एहन करे छी का

रात में केकरा हम कहबे हो बाप रे ए बनुक बा बेटा बाबा बाबा अहे लंग जाय छलिए मोहे लंग जाय छलिए हमरा सब चीज मालूम हो तोहर बेटा कुबरी बुढ़िया के हाथ से लारू नहीं खाई दो तो तोरा बेटा के ना नहीं हो जाओ ना नहीं हो तो मगर हम कुबरी बुढ़िया के छोड़बे नहीं छोड़बे ना हाँ बाबा ओकरा छोड़ब नहीं ओकरा गुण घींच के पगला दे

पुजारी अगर कुछ भय दे तो हम कथी ला जीवे हम हम मैं जी आपका फांसी लगा का हाय कुछ नहीं होय देबू एकरा हम कुछ नहीं बाबा धुआं तो निकले देख रहा छी रे आइले बहुत मुर्दा के धुआं में निकल रहल है आई में भरने छी हम एकरा कुछ नहीं होय देबे कुमरे बुढ़िया के खींच के एकरे हाथे तोरा बेटा के हम ठीक कर माय गे ठीक कर बाबा ही ठीक रहले हैं बेटा में ही ठीक रहले हैं मुझे दम छूट गई है बाबा दम छूट रहले पहले हैं। कुबड़ी बुढ़िया के हमरा खींचा दे आई के बाद एकरे हाथ तोरा बेटा के हम ठीक बजा बजा और ढोलकिया के ओकरा तो हम अपने

तोरा बेटा सने एगो भंटा जब मंगने रही हाँ। दे खाई लागे भरुआ बना के हम खाए रहते मन रहे लगन हाँ। तो तोर बहुत पता बेटा हमरा निकल को खाए लागी किया देतो और ये तो तोरा बेटा के लड्डू ने जाके बेच देलिया और तू शांत रह, तू शांत रह हाँ, तोरा हाँ, बेटा- ठीक है, हाँ, ठीक है। तोरा बेटा की बेसन को हम आवे एकरा पेश में ठीक है

जो जेहन कर्म केला तेहन फल मिललो बोल हमरा से टक्कर लेबे हमरा से अरे बालक समय से हम नहीं दियो तो तोहर मृत्यु रहलो मृत्यु बहुत धन्यवाद अहाँ के बहुत बहुत धन्यवाद अहाँ के प्रणाम करी सात बेर के प्रणाम करै छी खुश रह बच्चा अब जो- ए जो के डनिया अब पगला के मर गा तू

बुझियौ तऽ आइ की करे गुण बान मार के आदमी के जाने ल रह के एनो बात होय है का लेकिन एहन गुण के बान घीच के अथी किसी के कथी हेतै बाबू उहे ना रे तंत्रो मंत्र सीखू तऽ लोग के भलाई करियो ई ने कि ओकरा बुराई करियो का बुझलियै तै दुआरे कहै छी जे गलती के लखन कुबरी बुढ़िया ओहन गलती अपने सब नहीं करब जे एहि तरह के व्यवहार करब अपने सब